Issa namlu ftit pisaps. Mux importanti li ntellaw zaqna minn malar. Importanti li nellu rasna. Four. Five. Six. Seven. Eight. One. Two. Kif qed taraw il-mużika spiċċat u l-aħżer sa jispiċċa. Sakemm nerġa' sakemm nerġgħu nintaqgħu nixtieqilkom saħħa u sboħija. Ejja, warfawni naqra.

Kanna ġamjajna u ġew. Għandi si ix-xallugija teċ tuġani. Inti xieħ ġoġ. Iva ma si l-leminija l-istess età għandha u mhix tuġani. Kemm għandek? U x'tnej? Mhux għal saqaj qed ngħidlek età, kemm għandek età? Età? Bħal llum ġimgħa, se nagħlaq 33 sena. Ajma! Jekk tmur għand it-tabib tiegħi taf x'jgħidlek, saqajk bin-nervi qed tuġak. Sa saret moda din kulħadd bil-kalmanti. Imbagħad jekk ikun jaf li qed tuħu l-kalmanti, jgħidlek waqqafhom. Vera ta, kulħadd jibla. Tuħu tnejn fl-erba' ta' filgħodu biex tqum. Biex torqod tieħu tnejn biex tqum, tieħu tnejn biex tkun happy u tnejn biex ma tibqax ħafna happy. Kieku jdejhom ħafifa biex jikbulek ir-riċetti. Jien meta kont żgħir ta, meta kont żgħir kont ħajjat immur ta' bejt ta' darba. Eh mela, kont diġà nikteb bħalhom. Mela hija, hija mara għandit tabib ħabba sidru nżomm. Mhux ħin investalu sidru u da kollha. Għallu tabib, għallu sigaretti xbejn, għallu mill-MLM. Wieħed filgħodu u ieħor filgħaxija, xejn iżjed. U ħija qallu, Alla ma tistax ittini xi pilloli minflokhom, qallu jien ħasra ma nbejjimx.

Kien kliem perikoluż ħafna. Osservaturi politiċi huma mħassba li l-ftehim jista' jispiċċa jekk iż-żewġ nisa jużaw l-influwenza li għandhom fuq żwieġhom. Osservaturi xovinisti qalu illi jittamaw li issa li l-irġiel ftehmu ma jkunux in-nisa li jerġgħu jħassru kollox. Osservaturi feministi min-naħa l-oħra jsostnu li l-irġiel ilhom jiġġieldu snin, għalhekk issa għax iġġieldu n-nisa m'għandux isir ħafna għaġeb żejjed. U b'hekk nerġgħu niġu għal xi aħbarijiet lokali. Il-Ministru għar-Riċevimenti u Ċerimonji illum fetaħ uffiċjalment telephone box ġdida fil-Mosta. Il-linja tat-telefon mistennija tibda tiffunzjona x-xahar id-dieħel. Preżenti għall-ftuħ kien hemm fost l-oħrajn diversi personalitajiet distinti fosthom ministri u deputati u kandidati taż-żewġ naħat tal-Kamra. Monsinjur Arċisqof bierek it-telephone box u qal żewġ kelmiet għall-okkażjoni. Aktar qabel, wara nofsinhar, sar marċ brijuż fit-toroq prinċipali tal-Mosta. L-attivitajiet fl-okkażjoni tal-ftuħ tat-Telephone Box jkomplu għada b'Coffee Morning wara nofsinhar li għalih mistenni li jattendi l-istess Ministru. Ir-rapport tad-diskors li għamel il-Ministru illum għadu qed jaslilna. U itfilu minn hemm? Kull sigarella li jaqtgħu irridu bilfors narawha fuq it-television, itfilu minn hemm! Itfilu daqsxejn ara. Ejma! Ma kienx Cape Fett li għamilna.

One head on the the bankina. Bankina bħalista x'jgħidula bl-Ingliż? Isma', dak ġralu hekk għax mhux imdorri ta'. Jien dawn l-exercises lanqas biss jaffettwawni. Imdorrija bihom. Aħna l-familja kollha hekk ta. Id-dadi jħobb iżomm ruħu veru fit u jmur il-każin Malti la piċċess. U jien mami mmorru drive sal-Marsa Sports Club. Veru nsibuh komdu. Għandek fejn tipparkja u ma kienx ikollna l-fejn noqogħdu nimxu. Qatt mort il-Marsa Sports Club? Ma tantx ikolli ċans imħabba l-grupp. Veru jmissek tmur u tara kemm ikun hemm nies libsin tracksuits faqa. Em, trid tmur biex tura l-latest tracksuits. Jiena wkoll ta' li li laqas jaffettwawni l-exercises għax fil-grupp imdorrin ċalqu. Imxi mmor ħdej l-oħrajn. Eh, kont ħanajlek, darba ma ġiex dak li doqqinna eh, iġibinna l-istrumenti, taw kanna nkantaw kanzunetta minnar strumenti. U għeja, veru! Ej, famminni ta' cross my heart u niftakar ħriġna u bellaħna lil kulħadd kollha.

U għajja laħalik mill-esperimenti. Diki? Et namel daqxej mistura biex nadda fl-arja ħazina li għawna nġib. La messu xnorġu barra. Kemm ħeli da, bħal dak li għallu barra, mux arja ħazina jem, pollution, tarmac plant, power station. Għabbadni nervi gbar. Aħjar ma tkomplix niġġes l-arja b'dak is-sigarett. Ħallini, ħallini! Ara, x'kienet tobroma millu? Għax il-professur qal li għandi bżonn l-exercise. Diki. Opportunità tad-deheb li tarma darek billi ġġemma' t-tappijiet tax-xarba favorita tiegħek fiż-żied. Elf tapp jissarrfu ma' Keychain, 10,000 tapp jissarrfu ma' Ashtray, 50,000 tapp jissarrfu ma' Beachbag, filwaqt li għal kull miljun tapp tieħu kaxxa fiż-żied b'xejn. Dan minbarra diversi oġġetti oħrajn utli għad-dar. Mela ġemmgħu t-tappijiet tal-fiżi' mil-lum! Din l-offerta hija miftuħa għal din il-ġimgħa kollha.